or gather e pieces maybe he wan start again all over we no know maybe the woman too he wan start again you understand for me any no any of us dey inside their house na only the woman know why the reason why she summon her husband um court letter you know like me am against it um for you to divorce your husband but I'm against it if your husband dey abuse you, if your husband, you know, you no dey get that rest of mind. Your husband house is, in fact, I don't know how to put it, it's your house. If you no dey okay and you are not happy in your husband house, where you for come happy after God don call you home? Now that time you want to happy? No. You know, sometimes we women men maybe we are not suitable to go maybe like this lady now when she dey show now maybe the lady will fit bear am or maybe the lady fit enter at the end go see wetin ikeshi see when make ikeshi pack or maybe she fit enter now the guy go uh, good for for her to go you know the reason why i dey put my mouth because people for instagram they just dey talk this thing some dey even dey Quarrel why a woman go get three children and divorce a husband my sister you can't say like that maybe the lady she's tired it's better they separate than they kpai their self yes you no see one wey happen for you London eh, America that day I ah, withdraw my word America wey I publish I, I will link the video uh, below you can watch am husband kpai his wife he kpai himself join am you know this my brother Paul he no kpai him wife him wife no kpai am they go their separate way at least their children go dey see them papi mami you know their children go dey see them dey call dey call I have a dad I have a mom than for both of them to lose their life just because of uh quarrel or bitterness you know they just go their separate way na because of my social media uh people wey dem dey delegate you know social media inlocks you know we have social media inlocks Hey locks eh all the best man this one dey wish am all the best man you see it's better you know for me it's better I hope the our brother look well before he enter any relationship I hope our sister too if she go like to enter any relationship again because she don already have uh, three children I know this our brother he can't stay alone na man now man must need woman when go cook for am man must need somebody and the same thing goes to woman her wife fit still make up one day go say ah this is my guy this is my boyfriend this is my my love you know nobody know you know this one say his brother peter is worse and no one talk about it case he public showing off his wife

as far dem dey alive for the children to see for the children to embrace ah my daddy my mommy eh like him now e no be like our brother you edoshi when uh, him wife dey with am he go carry another uh, woman come meet the lady you know but him now he already dey divorce na the ladies give am so eh, give am court letter then you know i believe e brother even try to settle then the thing not still work you know now who wear shoe now i know how the shoe take the pain am for leg may we the social media sometimes may we still dey comot eye no blame man no blame woman for me i no blame any of them they are sweet to go as far they say the marriage don't tire them for them to take each other life they just go their separate way

I can't imagine children when they see their father 24 hours, you know, stay with them. That might say they go uh, uh e dey go outside dey go show go play but at least if he still come back you go see e children but now it's not like that now the children are really pitiful you know but for me i wish both of them the best as far they don't kill themselves they are living their children go see them at any time their children can call them daddy i need you mommy i need you and they will respond That is the best I wish our brother Paul happy if na true happy marriage life uh happy new relationship I hope this one as they take know each other with black head black hair they will know they will still dey together with white hair woman no serve am divorce letter again because it's not easy for ma to um, in fact to just break out with his wife or his wife just summon him let her know divorce it's not easy for man it's not easy for woman but i wish both of them the best yes the best I beg. what do you think about this is it wrong say as paul go carry new woman na man he he need companion he need it you know for me i no blame him For me I I want you to drop your comment in the comment section I'm sorry na night e dey so after one na take dey film this video so e Paul wrong for him to choose a wife or he no wrong for me he no wrong I can't wait to read your comment in the comment section all this e-law all the social media e-laws eh una drop una comment in the comment section Paul no wrong o, man must need companion, woman must need companion, e still young, how old is Paul if e too much forty something abi thirty something na e go just stay all the day of his life no e can't be e can't be e can't be for me e can't be and if you dey out there please guys before you marry look I know human being can change man can change woman can change but please try and look before you leap okay because of your happiness and for the children for our children you know me as i dey talk to myself though i don already carry you know eh, i'm okay with mine but you when you never marry you when you never get companion please before you are getting companion look well because of children okay not be, just because of you because of children children need father children need mother beside them okay i'll see you in my next video please follow me